Dwi'n dod o Australia ond wedi byw yn Cymru am bron yn ugain blynedd. Dwi bron iawn wedi byw yn Caernarfon hirach na unrhyw le arall yn fy bywyd i, felly dwi'n Australiaid trwy fy geni ond Cymraeg trwy dewis. Hen yr Aussie a hen y Cymro, y Cymro ac Aussie, neu y Cymrosi ydw i. So, oherwydd hynny, dwi'n dal yn mynd nôl i Australia bob hyn a hyn, a mae hwn yn creu problem, really, am rwy'n sy'n siarad am newid hinsawdd ac anghenion yn gweithredu. Bydd rai yn galw fi yn rhagrithwr, hypocrite, yn hedfen long haul, ond dwi'n meddwl dwi'n wneud lot o, o pethau rwy'n wneud fyny yn fy pechod i. Mae'n lot dan ni'n gallu wneud i ateb problemau newid hinsawdd, ond rhaid ni stopio aros am consensws cant y cant gwyddonol. A pryd mae'n dod i hedfan, mae pobl sy'n hedfan yn aml, fel arfer fel rhan o gwaith, yn creu y mwyafrif o'r problem. Dim ni yn mynd â gwyliau, ond 15 o 100 o pobl sy'n hedfan yn creu 70 o 100 o allyriadau. So, pryd dwi'n mynd i Australia, dros y ugain blynedd diwetha, dwi wedi dacra sylwi am y newidiadau. Weithiau, pethau bach fyswn i ddim yn sylwi amdano os o'n i byw yma. mae amser i fod yn rhoi rhyw fath o gwrthrychedd i fi, neu fi mwy objectif ar y peth. So, tybed os da chi'n cyfarwydd efo stori am y broga mewn pot o dŵr, os ti gollwng broga mewn dŵr poeth, mae'n neud o syth allan cyn berwi. Ond, os ti roi o fewn cyn roi tân den y pot, bydd y broga ddim yn sylwi ffain mor poeth mae'n mynd, y bydd o'n aros tan mae'n rhy hwyr i neidio allan? Wel, byw yn Cymru a gollwng fy hun nôl yn Australia bob hyn a hyn yn dengos y wahaniaethau mae hinsawdd yn gael yna. So lle cynta dwi wedi sylwi oedd yn lle enw Mount Nebo, Nebo, os o'n i'n dweud yn Gymraeg, wrth gwrs, tua 20 milltir o genol Brisbane, a ben mynydd 600 medr fyny, oeddwn i'n mynd yn day trips weithiau pen oeddwn ni â gwyliau yn Brisbane o Sydney, dwi'n dod o Sydney yn wreiddiol. Fy chwaer wedi symud i Brisbane pen o'n i tua saith oed ac oedd yn byw yn gwylod y mynydd yna. Y coedwig law ydy fy nhad-gof. Come out nebo, yn gwyrdd i gyd, di bag noerach, yn glib. A pryd fy mbrawd wedi symud i byw ar y fynydd yn cenol y coedwig law yn cenol y 90au, oedd o'n dal fel na. Ond dros y ugain blynedd diwetha, dwi wedi sylwi llai o llai glib mae o, a felly llai o llai gwyrdd ydy o hefyd. Swn i ddim yn galw o coedwig glaw rwan. A peth y bac fel ma, ydy pethau pobl ddim yn sylwi gymaint os maen nhw wedi bod yna trwy proses o newid. Yr adael arall dwi eisiau sôn amdan ydy'r arfordir aer. Dyna lle oeddwn ni aros a gwylio yn Queensland pen o'n i bach, tua 43 milltir o tywod aer a traeth syrffio, tua perffaith. A tua pedwar blwyddyn yn ôl, Ond i gael wythnos yna eto. O'n i ddim credu ar effaith Storms wedi gael ar y traeth ac y toeni sy'n rhwng y ffordd y maes parcio a'r traeth. Mae grisiau lawr at y traeth wedi mynd, ac yn lle oedd 'na clogwyn tywod dros, swn i'n deud, ugain droedfedd tâl. Yr arfodir a aer oedd yn perffaith pan oeddwn i'n mynd yna a gwyliau. Ac rhan o'r reswm hynny oedd yn 1967 cynghorwyr o'r Iseldiroedd wedi helpu creu cynllun reoli traeth, ond ef yr môr yn cynhesu a storms yn fynd yn fwy pwerus, mae cracks yn dechrau dengos yna, yn dal lle hyfryd ond ti weld o eheniaeth. Ac ar ôl weld y wahaniaeth yn ardaloedd arall a glywed pobl yn siarad amdan effaith newid hinsawdd yn gael ar y Barriff Mawr, y Great Barrier Reef, dwi wedi penderfynu i raid i fi mynd â phlant i i weld o cyn oedd o'n rhy hwyr. Felly yn 2019, blwyddyn diwetha, fy meibion ac finna wedi mynd i'r ynys o'r enw Lady Elliot. Dim ond un noson oeddwn i yna, ac oedd o'n oerach na disgwyl efo gwynt o de a dipyn o glaw ar y diwrnod cyntaf, ond oedd y môr yn gynnes, lyfli. Mi oedd y môr yn 26 gradd. Oedd o'n cynhesach yn y môr na tu allan, ac os oedd ddim yn protected site, fyswn i'n gallu mynd y bar o sebon i fewn, oedd o'n lyfli yna. mae lle yn hygoel. Oedd fy hogio wedi weld bob ddim o'n i eisiau nhw weld, crwbenod mawr, stingrays, manta rays tri medr drosodd a siarcs o bob fath. Ond oedd y Reef ei hun ddim yn lliwgar fel o'n i disgwyl. A un dan o coral glas weles i yna. Bob lle arall oedd yn wyn. Oedd y staff yr Ynys yn trio gorau marchnata lle, maen nhw yn dallt well na unrhyw un faint mae pwysig ydi arian twristiaid. Bob un o nhw yn deud oedd y riff yn iach ac oedd o'n perffaith, ond doedd o ddim yn lliwgar fel o'n i disgwyl a fel ella ti'n weld os ti'n watsio rhaglenni teledu am y peth. Felly dwi'n gallu weld sut dwi fel broga sy'n cael ei gollwng mewn dôr poeth. Dim jyst y dôr ar y berif naw chwaith, ond, ond sut ydw i pen dwi adre yn Cymru? Yn bendant, mae môr ddim yn 26 gradd yma, na. Dwi'n meddwl mae'n lycus os mae'n 6 gradd. Ond be ydy y tystoliaeth a newid hinsawdd o gwmpas ni yn Cymru?

Dydi o ddim yn posib i iste yn y lle o'n i licio yn fy blynyddoedd cyntaf yn byw yn Cymru. Mae darn o brin yna wedi hen mynd i môr. Ond mae'n dal lle perffaith i weld yr adel ac o famau eleni dwi wedi sylwi faint o dôr yn istedd rhwng y môr yn Bae Caernarfon ar un ochr ac darn o'r Afon Menai sy'n dod i fewn i, i foryd yn y top. Mae yna môr glawdd bob ochr Dau haearn y môr glawdd rhwng y traeth a tir, a fel y ffos a tomen a ben yr hen caer, ac un wrth y foryd. Ond eleni, mae ton a stormus wedi dacro torri trwodd y môr glawdd cynta, dyn ni wedi colli y palmant yna ac oedd y môr yn dacro llenwi y ffos rhwng y dau. Yn sefyll ar ben y boncan ac yn sbio drosodd yn cyfeiriad Caernarfon, oedd o ddim yn cymryd lot i dychymyg i weld y môr torri trwodd i Forwyd. Mae 'na tai yna, a tir fferm, a lot o carafennau, a faswn nhw'n mynd os mae môr yn dod trwodd yna. Fel Fairbourne, ein Canaries newid hinsawdd yn Cymru. Mae rhai pobl yn sôn am ynysoedd Marshall to falu ac ati, fel canaries newid hinsawdd, fel y canaries oedd yn cael eu gyrru lawr y pit. Ond yma yn Gwynedd, mae gen ni, mae gennon ni canaries newid hinsawdd ei hunan. Bydden nhw y canaries dros Prydain, y cymunedau llinell cyntaf, y mae profiad Fairborn mynd i gofyn lot o cwestiynau i ni. Mae pobl Fairborn yn gwybod bydd yr ddeddfeydd morol ddim yn mynd i gael mwy o cefnogaeth. Mae pobl Fairborne yn gwybod mae nhw mynd i colli tai nhw. Bydd pobl Fairborne fel y pobl o Bangladesh yn gorau gadael tai nhw oherwydd llifogydd. A mae un, mae, mae'r un cwestiynau parhau yma. Lle bydd ein cymdogion a Fairborne mynd i fyw? Pwy sy'n mynd i talu amdan tai newydd nhw? pa fath o iawndal bydd iddyn nhw. Da chi'n weld, does na ddim engen i weld ochr arall y byd, does na ddim engen gael consensus 100% gwyddonol, fe da ni'n gallu weld efo llygad ei hunan mae newid hinsawdd yn bodoli, mae'n mynd yn waith, ac mae newid hinsawdd yma yn effeithio arno ni, ein cymdogion, ein ffrindiau. A pryd da ni weld hynny, da ni weld dydy newid hinsawdd ddim angen gwyddoniaeth. Cos mae o amdan pobl. Mae newid hinsawdd amdan pobl gymaint. Mae o amdan natur. Felly mae newid hinsawdd yn effeithio pobl yn Cymru jyst gofyn y cymoedd ar ôl llyfogydd dros y geia diwetha. Dydy o ddim jyst amdan polar bears a penguins. Ac os mae angen pobl, felly i ni weld pobl ddim fel gwyddoniaeth. Mae gwyddoniaeth yn resymol, yn synhwyrol. Mae pobl yn dipbach mwy cymhleth, dipbach mwy messy, os ti'n licio. Mae pobl yn den gwerthoedd, synwyr a Hunaniaeth, the purpose. Mae pobl yn dên pwy wyt ti ac be ti'n credu fewn a sut ti'n teimlo yn dên y byd. Pe dden ni weld newid hinsel fel, fel mae o yn dên pobl, dden ni dechrau weld o mwy tu fewn ni hefyd. Dydy o ddim yn tu allan i ni. Dydy o ddim mor hawdd i anwybyddu os mae'n dod tu fewn i ni. Ac rhaid ni stopio enwobyddio, rhaid ni stopio ffaindio y resymau am paid â gwneud pethau, a stopio newid hinsawdd. Mae'n amser yn mynd yn sydyn. Mae gen llywodraethau o bob lefel cynlluniau, ond dydyn nhw ddim yn sgratsio surface y problem. Mae gen i degawd i stopio hyn tymheredd o codi dros dau gradd. Degawd yn swnio fel dipyn, ond meddwl am y degawd diwethaf a faint mor sydyn mae hwn wedi mynd. O'n i'n ôl yn Australia yn 2015 pam oedd Cop 21 yn mynd ymlaen yn Paris. O'n i yn yr Outback ac yn chwilio am newyddion o be oedd mynd ymlaen. Oedd bron yn 200 o gwledydd wedi cytuno i stopio allyriadau carbon i cadw at tymheredd dan 2 gradd, 2015, hena degawd yn ôl. A be sydd wedi newid? pretty much dim byd, swn i'n dweud. Ac yn 2008, mae pwyllgwr a newid hinsawdd wedi rhoi rhybudd i Llywodraeth yn San Steffan. Dydyn nhw, os mae pethau ddim, ddim yn um, newid mor sydyn, bydd y tymheredd yn codi pedwar gradd, a dyna be da chi angen wneud. Mae'n ei setiach yn be mae angen wneud. Ond tua, dwi'n meddwl, wythnos yn ôl oedd o, oedd yr un pwyllgwr wedi mynd nôl i San Steffan a deud, dach chi ddim yn eu quartered digon, felly anghofio am y rhybudd o 2008, rhaid i chi paratoi rŵan yn pedwar gradd o wahaniaeth. Pedwar gradd yn meddwl cenoedd o miloedd o pobl mynd i colli tai nhw ac angen symud i'r ardeloedd arall. Pedwar gradd yn meddwl bydd 'na pump biliwn o pobl yn y byd heb heb um, dŵr na bwyd. Pedwar gradd yn meddwl bydd na miloedd o pobl yn y DU yn marw bob blwyddyn o gres eithafol. Dim ond degawd i wneud waheniaeth positif a newid o gyfeiriad yma. Os dwi fod llunio fy mblad yn 2010, ddim, dwi ddim yn gwybod lle mae amser wedi mynd. Dydw i ddim yn credu faint mwy sydyn mae Enzo wedi mynd, faint maen nhw wedi newid. A bydd o fel 'na yn 2030, pan 'da ni'n sbio nôl ar 2020, yn union fel rŵan, pan 'da ni'n sbio nôl ar 2010. Mae hwn yn wneud fi yn teimlo dipyn bach yn emotional. Mae seicolegwyr yn dechrau weld pobl efo galar dros yr amgylchedd a newid hinsawdd. Mae'n hawdd iawn i weld pam mae rhai pobl yn teimlo anobaith a dristwch pan dyn ni'n weld y llun eang. So be i wneud? Wel, dwi'n gweld tri opsiwn o sut dyn ni'n mynd ymlaen o fama. Un, di gobaith. Gallwn aros i rwy'n hedfan i fewn fel ach arwyr neu machog gwyn a cefn ceffyl i achub y dydd. byw mewn gobaith am technoleg, dyfais newydd, mwy o arian, neu rhyw ateb allan 'no. Dyma sut mae Llywodraeth Caerdydd yn wneud efo'r economi. Mae wedi wneud yn pwynt y gwefru, okay, trydennol. Just aros am rhyw, rhyw ateb allanol. Aros am rywun allanol i dod i wneud i ni, aros am y machnad i ddarparu. Hwn oedd ateb swyddog y llywodraeth pan ofynnwyd iddynt am pwyntio gwefru y car trydanol yn Cymru. A ble mae hynny wedi'n gael ni? Llai o isadeiledd gwefru carbydau trydan nag unrhyw wlad yn y DU. Ac mae hyn ydy be mae farchnad yn ddarparu, mae farchnad yn ei gymryd i ffwrdd hefyd. ar ei phyrth ei harian, fel ei helw, yn syth allan o Cymru, allan o'r ein economi. Byw mewn gobaith fel ma ddim yn helpu ni. Yr ail opsiwn ydy enobaith. Gallwn istedd yn ôl y teimlau bod wedi y golethi gen yr her o'n blaen a, a cyfiawnhau hyn trwy dweud ei fod allan o ddwylo. Nid oes unrhyw beth y gallwn ei wneud yn beth sy'n digwydd bell i ffwrdd yn Hemisffer y De. Dwi'n dall y teimlad yma. Dwi'n gael i weithiau. A pryd dwi'n teimlo fel ma, dwi'n atgoffa fy hun ar hen idiomau, feddylwch fyd-eang, gweithredu yn lleol, a gwneud y pethau bychan. A tri, Ond mae hwn sy'n mynd yn ei at yr opsiwn ymgweithredu. Pob siwrne yn cychwyn efo un cem bach, a fel mae Margaret Mead wedi dweud, paidio byth ac ema y gall grŵp bach o dinasyddion meddylgar ymroddedig yn gallu newid y byd, yn wir, mae hwn yn unig beth sy' erioed wedi. Y dau opsiwn cyntaf gobaith am rywun arall yn achub y byd neu obaith oherwydd mae problem rhy fawr yn hawdd oherwydd dyna ni ddim yn gorfod wneud dim byd. Fel dyn ni'n weld rownd y byd efo fasgaeth yn codi, os mae pobl dda yn wneud dim byd, pethau yn troi'n ddrwg. Basically, os ti'n wneud dim, ti'n rhan o'r problem. So be i wneud? I cychwyn ar y journey, y gwneud y cem bach cyntaf, mae'n rhaid i ni dybyn bydd y dyfodol yn wahanol nag o ffennol. Dwi'n dallt mae hwn yn swnio'n enlwg a dipyn yn elfoglyd, ond mae pwynt mor pwysig oherwydd lot o pobl ddim isio newid. Bydd y dyfodol yn wahenol na gorffennol. Yn wir, rai ddim hapus efo newyddiadau sydd wedi digwydd yn barod ac eisiau mynd nôl, ond maen nhw hiraethu yn be oedd. Ond bydd y dyfodol yn wahenol na gorffennol, dyna sut mae wedi bod erioed. Os mae hwn yn wneud ti'n teimlo galar a hiraeth, wynebu fo. Y cychwyn gwneud llun yn dy ben o sut ti isio dyfodol yn edrych. Mae amser i bob un o ni weld ei hunan fel dynasyddion a ddim fel defnyddwyr. Meddwl am lle mae arian ti yn mynd a be mae bob ddim ti'n prynu yn deud am sut ti isio byd i fod. Ydy dy pethau yn helpu creu dyfodol well neu cadw'r un system? Mae rhaid i ni fuddsoddi mewn economi glân, bob un o ni. Tŷn ni ddim yn gallu aros am y Llywodraeth i wneud, mae Sain Steffan wedi tynnu y feed-in tariff am renewables, wedi stopio tyrbanu gwynt ar y tir, yn dal sybsideiddio tennwydd ffosils. Ti a fi yn gallu buddsoddi mewn economi glân trwy meddwl am be ydan ni prynu. O, ein dillad, eu car, y bywyd dodrefn, prynu lleol a prynu beth sy'n gael ei wneud mor lleol â phosib. Newid y trydan i adnewyddol. dŷn nwy, i nwy gwlân. Dapper paratoi am ceir trydan, reni ceir, defnyddio trafnidiaeth cyhoeddus mwy aml. Dyna sut dŷn ni'n buddsoddi mewn economi glân. Os gen ti arian i buddsoddi, defnyddio fo mewn ffordd sy'n helpu creu dyfodol tisio. Tynnu allan o bencs mawr sy'n buddsoddi mewn teinwydd ffosil. Buddsoddi mewn ynni cymunedol. Jyst p'nawn ma, dwi wedi gael chec yn y post gen cwmni ynni cymunedol dwi wedi buddsoddi fewn. Surprise nice iawn. 400 o log, ddim yn drwg o gwbl. Os mae gen ti tir neu hyd yn oed ardd, plîs, prynu coed. Jyst un yn bob ardd bydd yn helpu, ond dyn ni angen lot o coed dros Cymru i gyd. A plîs, symud ymlaen o tenwydd ffosil bob man ti'n gallu, dyn ni ddim yn gallu gwneud hynny digon. Insyleirio dy tŷ, felly chi ddim yn defnyddio gymaint o ynni, i gynhesu, bydd ti sefdio mwyaf na ti'n gwario os ti'n cael cyngor dda, ac plîs, plîs, cymryd rhan yn gwleidyddiaeth. Dim un lefel y llywodraeth yn neud digon, mae Saint Steffan yn lost cause. Mae Caerdydd yn siarad yn dda ac efo polisïau dda, ond ddim yn gweithredu digon. Dyn ni angen nhw mynd yn dyfynach ac mwy sydyn. Rhaid i llywodraeth yn Cymru prynu trydan gen cynhyrchwyr lleol yn Cymru a dysodli i'r ffydd un taraf. Rhaid iddyn nhw gosod pwynt y gwefru ceir trydan yn ledled Cymru i helpu pobl newid eu car, Llannac, a rhaid iddyn nhw newid rheolaeth tai felly bob tŷ newydd yn Cymru yn carbon zero ac yn sefyll positif. A bydd rhaid i awdurdod lleol yn symud mwy sydyn a stopio cuddio tu ôl Caerdydd a San Steffan i cefnogi cymunedau sy'n gweithredu dros newid hinsawdd trwy gynhyrchu ynni adnewyddol. Mae cynghorau efo lot o eiddo heb gael solar panels arnyn nhw. Mae grŵp a ynni cymunedol yn gallu helpu yna, fel da ni weld yn Casnewydd efo egni co-op rwan. A bydd rhaid awdurdodau lleol yn tynnu pensiwns i gyd allan y cefnogaeth arfau y tenwyd ffosil. Mae'n gwarthus sut mae pensiwns yn cefnogi y fath. Ac yn ola, Mae'n rhaid i awdurdodau lleol yn defnyddio reol y cynllunio ar sicrhau dyniad o ledu yn gwyrdd ac yn glân ac ddim yn rhoi caniatâd i offer nwy budur, fel mae Gwynedd wedi wneud yn ddiweddar. Felly, mae yna digon 'da ni gallu wneud gyda'i gilydd. Jyst cychwyn efo rhywbeth. Jyst cychwyn. Os mae ni i gyd yn cychwyn, bob un o ni, byddwn ni'n dycro weld y wahaniaeth positif rownd ni. dim dim ond y wahaniaeth negatif. A bydd ni ddim angen consensus wirionol i dallt y positives, bydd o'n emlwg i ni gyd. Newidiadau i ateb newid hinsawdd yn gallu creu byd well na'r byd mae gennym ni rwan. Mae hwn yn rhywbeth i edrych ymlaen at. Diolch.